Den Nicolas Sarkozy, deen huet viru kuerzem d'Press gefrot, well hien stellt de Journaliste Froen, do ass dat ëmgedréit a Frankräich, firwat datt d'Fransouse vun der Musel giffen op Lëtzebuerg schaffe goen. D'Äntwert, déi hätt en natierlech och scho selwer virdru ginn. An dat wier, datt a Frankräich d'Entreprisen ze vill Steiere misste bezuelen. En hätt natierlech och kënne soen, datt zu Lëtzebuerg d'Entreprisen net genuch Steiere géinge bezuelen, mee dat passt net an d'Logik. Fakt ass effektiv, datt Lëtzebuerg dat Land an Europa ass, wou d'Entreprisen am mannste besteiert ginn. Lëtzebuerg ass an deem Sënn dat Land, wou d'Konkurrenz, wat d'Konkurrenz tëscht den europäesche Staaten am stäerkste weiderdreift an och soumat d'Solidaritéit tëschent de Salariéë brécht. De Chômage ass am Moment zu Lëtzebuerg sou héich wéi nach ni, an dat ass net nëmmen duerch d'Kris bedéngt. D'Kris ass éischter eng Excuse fir Leit ze entloossen. De Chômage, dee wier och nach méi héich, wann all déi Leit, déi effektiv hir Aarbecht verluer hunn, bei der ADEM ageschriwwe wieren. Dat si Leit, déi zu Lëtzebuerg wunnen. Dat sinn awer natierlech och d'Frontalieren, déi guer net an dës Rechnung mat erakommen. An och bei de Frontalieren handelt et sech ëm Aarbechtsplazen, déi natierlech op eisem Marché ofgebaut gi sinn. An der Logik vum Rapport Fontagné fuerdert d'Patronat awer trotzdeem weider fiskal Geschenker mam Argument, Aarbechtsplazen ze schafen. Iwwer dëse Wee schaaft een awer, wéi gesot, keng Aarbechtsplazen. Fir Aarbechtsplazen ze schafen, si Mesurë wéi Aarbechtszäitverkierzung an och Travaux d'intérêt général ubruet. Den Nicolas Schmit, dee schwätzt zwar elo well vun Projet d'utilité publique, fir Chômeur, wou, wou, wou just Chômeuren iwwer 50 Joer sollen dran, also eng, eng Aarbecht dra fannen, fir déi eben an d'Aarbechtswelt erëm z'integréieren. Bon, dës, dovun ofgesinn, datt dës Mesurë wahrscheinlech, also wa se eppes solle bréngen, fir all Mënsch missten agefouert ginn an och haaptsächlech fir Jonker, stellt ee sech elo d'Fro, wien op déi Idee kënnt, bemol. Vläicht huet en schonn eppes vun eiser Campagne matkritt, ech weess et net. Allerdéngs sinn déi Mesuren, déi e proposéiert, déi ginn souwisou net duer fir eppes reell, also fir vill un der Situatioun vum Chômage ze änneren a sinn sécherlech laangfristeg keng Léisung. En attendant lafen d'Restrukturatiounspläng op Héichtouren. Datt Villeroy zougemaach huet an datt bei Dikrech eventuell dat selwecht geschitt, dat huet séier wéineg mat der Kris ze dinn. Déi zwou Entreprisen hunn oder hate Beneficer gemaach, also eng Restrukturéierung wier u sech guer keng Fro gewiescht. Dat heescht, dat Eenzegt, ëm wat hei alt am Ecker gaangen ass, dat ass drëm, Profit ze maachen, ze delokaliséieren, fir kënnen méi bëlleg Aarbechtskraaft anzestellen. Et geet also erëm eng Kéier just ëm d'Konzentratioun vu Räichtum fir d'Aktionären an net fir déi, déi reell schaffen, fir déi, déi de Räichtum am Fong schafen. An dësem Kontext, an dësen Iwwerleeungen hu mer och schonn eng Proposition de loi an der Chamber déposéiert, wou mer eebe froen, also dass de Licenciement abusif a Betriber, déi Profit maachen, solle verbuede ginn. Wéi den David schonn drop higewisen huet, ass d'Kris, jee nodeem wat ee grad argumentéiert, entweder eriwwer oder eben net. Wat bleift, dat ass, datt d'Kris als Excuse genotzt gëtt, sief et fir Licenciementer rechtzefertegen, sief et fir ze soen, datt de Staat spuere muss, mat där total kranker Idee, déi wierklech kee Sënn ergëtt, 2014 null Defizit ze hunn. Wouriwwer awer manner geschwat gëtt, dat ass, datt fir déi, déi d'Kris ausgeléist hunn, se am Fong eriwwer ass. Op de Bourssen an op de Banke gëtt nämlech monter weider spekuléiert, wéi wann näischt geschitt wier. Hinnen ass jo am Fong och net vill geschitt. Si krute konditiounslos déi finanziell Hëllef vum Staat, déi se gebraucht hunn, fir genau kënnen dat weider ze maachen, wat zur Kris gefouert huet. Wann awer e Staat an d'Situatioun kënnt, wou en Hëllef brauch, dann ass keen do. Da muss se wéi Griichenland vun der Europäescher Kommissioun a vum Eurogrupp sech diktéiere loossen, sech säi Budget diktéiere loossen an huet keng Emprise méi op seng eege Finanzen, spréch op seng eege Sozialpolitik. Mee a Griichenland an och an Island fänken d'Leit u granzeg ze ginn an déi Politik, déi hir Regéierung hinne proposéieren, net méi z'akzeptéieren. Wat muss zu Lëtzebuerg geschéien, datt d'Leit dee Blödsinn net méi matmaachen? Déi kloer Ausso vum Mee 2009, Mir bezuelen net fir Är Kris, schéngt vun eisem Gouvernement, wou Ministeren dra sinn, déi 2009 och mat op d'Strooss gaang si ganz solidaresch, jo, déi schéinen dat awer, Mir bezuelen net fir Är Kris, awer vergiess ze hunn. Wann ee bedenkt, wat ech elo alles mat an d'Tripartite wäerten huelen, och wann den Nicolas Schmit elo Urgence-Mesurë proposéiert, fir schnell kënne géint de Chômage ze handelen, bleift d'Fro vum Chômage eng vun den Haaptdiskussiounen nieft de Staatsfinanzen an der Kompetitivitéit vun de Betriber. Mir hunn awer net op d'Tripartite gewaart fir d'Campagne Eis Aarbecht, eis Rechter ze lancéieren. Datt d'Tripartite awer grad elo stattfënnt, wou eis Campagne och leeft, erméiglecht eis drun z'erënneren, datt wann iwwer d'Kompetitivitéit vun de Betriber geschwat gëtt, am Fong iwwer d'Ëmverdeelung vum Räichtum geschwat gëtt. An do ass de sprangende Punkt, well tendenziell geet de Räichtum ëmmer méi un d'Spëtzt vun der gesellschaftlecher Pyramid, wärend d'Salaire stagnéieren oder erofgesat ginn. Mir mengen, dass wann et ëm Aarbecht geet, dass et dann ëm gesellschaftlech Froe geet, déi och mussen an der Gesellschaft diskutéiert ginn an net hannert zouenen Dieren. Och hu mer net drop gewaart, dass d'Europäesch Unioun gemierkt huet, dass mer e Problem mat Prekaritéit hunn. Mir wëssen dat schonn zimlech laang. 2010 ass anscheinend d'Joer vum Kampf géint d'Prekaritéit an Europa. Wann et net esou dramatesch wier, da kéint ee bal doriwwer laachen, datt si och dat elo op eemol gemierkt hunn. Am Fong ass et zynesch, datt grad d'Unioun d'Prekaritéit bekämpfe wëllt, d'Unioun, déi staark mat dru Schold ass, datt d'Prekaritéit sech verbreet huet, mat esou Saache wéi Lissabon-Strategie oder och de Lissabon-Traité. Säit Joere soen déi Lénk, datt d'Aarbechtskonditioune sech verschlechteren an d'Recht op Aarbecht ëmmer méi a Fro gestallt gëtt. Mir hunn d'Campagne Eis Aarbecht, eis Rechter genannt, well et effektiv eis Aarbecht an eis Rechter sinn, déi am Moment um Spill stinn. Reegelméisseg kënnt d'Noriicht vun de Restrukturéierungen an den Entreprisen. Bon, d'Zil vun der Campagne ass et am Fong generell, d'Aarbecht nees opzewäerten an déi, déi schaffen, an déi, déi schaffen, an hir Rechter ze stäerken, well d'Leit musse vun hirer Aarbecht liewe kënnen an net wéi am Moment fir hir Aarbecht liewen. Wa mer op där do Schinn weiderfueren, da komme mer zeréck an eng Zort Feudalismus oder Neofeudalismus, wou den Adel d'Aktionäre sinn an d'Leibeigene an der Illusioun liewen, se wiere keng, well se duerch d'Verscholdung un der Konsumgesellschaft kënnen deelhuelen. Eis Aarbecht, eis Rechter ass e ganze Programm, e Géigeprogramm zum Rapport Fontagné, an deem mir fir hir Kris bezuele mussen. Et ass och de Géigendeel vun deem, wat op eis duerkënnt, wann d'Regierung un der dommer Idee vun null vun null Defizit 2014 festhält. E ganze Programm an deem Sënn och, datt et ëm dat fundamentalt Recht ze schaffe geet an ëm d'Recht a mënschewürdege Konditiounen ze schaffen. Bon, mir hunn an der Campagne dräi Haaptfuerderungen, déi Der och an der Broschür, déi Der do leien hutt, fannt. Do sinn dräi Kapitelen dran. Dat eent ass d'Recht op en ugemoossene Loun, d'Recht op sozial Sécherheet an d'Recht drop, iwwerhaapt emol eng Aarbecht ze hunn. Dat, bon, an der Broschür fannt Der natierlech dann do och konkret Mesuren, déi mer ausgeschafft hunn. wéi den Ofbau vum Chômage duerch d'Aarbechtszäitverkierzung, d'gesetzlech Verankerung vum Index a sou weider. Déi hei Broschür ass dann een Element vun der Campagne, ee vun eise Medien, mat deem mer schaffen. Mir sinn am Gaang un enger Zeitung ze schaffen, wou dann all déi Punkten och nach méi, wou mer nach méi déif wäerten drop agoen. Nieft der Broschür an der Zeitung maache mer Konferenzen. Mir hunn och den de Vendredi rouge, deen all éischte Freiden am Mount ass, wou mer schonn zwee Themen haten. Dat eent hu mer, huet de Serge eis eist Gesetz virgestallt, dat anert, dat war de Fred Kreyer, deen iwwert d'Fro, iwwert d'Lounfro en rapport mam Sozialismus geschwat huet. Mir hunn de Projet de loi ofginn. Mir schaffen un engem zweeten, dee mer wäerten ofginn. Natierlech maache mer klassesch Pressekonferenzen an, Och konkret Aktiounen an der Strooss, ma och dann jeeweileg Flyeren, déi der Aktioun ugepasst si wäerte produzéieren. An dann vläicht e bësse méi speziell eng nei Idee, dat ass, mir maachen déi Lénk TV. Mir hunn do déi zwee lescht Deeg opgeholl, do si e puer ganz lëschteg Saache bis elo dobäi, déi warscheinlech musse geschnidde ginn. Mee dat kléngt awer schonn alles ganz flott an dat misst och an nächster Zäit fäerdeg sinn. Wat fäerdeg ass, dat ass e Spot, dee mer, Iech och elo wäerte weisen, an dee mer wäerten och am Kino op grousser Leinwand weisen, dat heescht wou mer d'Méiglechkeet hu vill, immens vill Leit mat eiser Campagne unzeschwätzen. Applaus